Ko Vincent Ieni Olsen Reader tōku ingoa, he uri ahau nō Ngā Pōtiki a Tamapahore, Ngai Te Rangi, Ngāti Pūkenga, a Te Arawa. Ā, he kaiako reo Māori ahau ki te Whare Wānanga o Wikitōria, ka mutu he tauira, ā, tohu kairangi, ā, koirā taku whai wāhi mai, ā, ki tēnei kaupapa he kōrero mō taku rangahau. Ā, he paku rerekē te ingoa o tēnei kaupapa, ā, ki tērā ka kitea i roto i, i ngā, ā, pānui, ā, ko te ingoa i te ata nei, taku kauhau, ko Tākiri, ko Te Awatea. I kōrero a Te Ururoa i te ata nei mō te tukituki o ngā, ngā mahi i roto i te Whare Pāremata, ā, he pēnei anō au i taku akohanga i te reo Māori. Kua waru tau ahau e ako ana, ako ana i te reo, ka mutu, taku kite, taku kitenga atu ki te ao, kōrero Māori, e rua pea ngā ao. Kei tētahi taha ko te ao o te whakaora reo. Ka kīia, E Vini, he māngere koe, he kore nōu e kōrero Māori, ka whaia te ripo ai tērā. Oh no, no, Vince, he reo tōu. Ā, ka mōhio au, kua nui taku kōrero Pākehā. Me kōrero Māori koe i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa, ko te reo kia tika, ka mutu, ko tō reo kia hāngai ki te whakaaro Māori. Mārama tērā ao. Tētahi atu ao ko te ao o te reo rua. E mea ana, Āe, me kōrero Māori, engari he kōrero Pākehā tōku kuia. E rua ōku reo, ko te reo Māori, ko te reo Pākehā. Ka mutu, ko tēnei whakaaro, kia raka te mawī, kia raka te katau, arā, kia matatau ōku reo e rua. Nō reira, ko ēnei ao e rua e taupatupatu ana i roto i ahau mō ēnei tau e waru. Ko au, kei waenganui. Ana, ka huri au ki te ao o te rangahau, ki te rapu i tētahi rautaki hei āwhina i taku whakawhanaketanga mai i roto i tēnei mea te reo ruatanga, ka huri ki ngā rangahau. Kei tētahi taha ko ngā rangahau i te motu, ngā tatauranga a Aotearoa koti kē te kōrero. Ana, ko ērā e hāngai ana ki te motu katoa. Kei tētahi atu taha ko ngāi kōrero Māori te hunga kua tae kē ki tētahi taumata i roto i te reo. Kāore pea he tino wāhi mō te hunga kei te whanake mai te reo ruatanga. Ana, ko au kei waenganui. Nō reira. he aha taku kaupapa mo taku tohu kaere. Ko te whai kia mārama ki ngā tini āhuatanga o te reo rua Māori. He aha te reo rua Māori? A. 148,000 te rahi o te hunga kōrero Māori katoa, Māori mai, Pākehā mai, He reo rua katoa te hunga kōrero Māori e mōhio ana ki te reo Māori, ki te reo Pākehā, ētahi atu reo pea, hāunga ngā, ā, ngā tamariki. He iti te kōrerotia o te reo Māori. Kei te tino whakapono ahau, kei te kōrerotia o tētahi reo tōna ora. Ahakoa pēhea te tokomaha o tātou e ako ana i te reo, kei tōna kō, kōrerotia tōna ora. Nō reira ko taku kaupapa mō taku tohu kairangi he whakamahere i ngā āhuatanga e rangona ana e te hunga e whanake ana te reo ruatanga i waenganui i a rātou. Kei whea taku mea. Ka huri ki ētahi kaupapa whakaaro, kōti kē te whakatakoto i roto i te ao rangahau. Ko tēnei mea kei runga ake nei, oh no, ah, kua pau, ok. Tēnei mea o runga ake nei, te hāwhe tuatahi, e hāngai ana ki tētahi kaupapa whakaaro mai te tātai hinengaro, taihoa wērā ka whakamāramahia, ka heke ki te mea tuarua. Hāngai ana tēnei mea tuarua, Ā, ki ngā mahi a Ahorangi Rawinia Higgins rāua ko Ahorangi Poia Rewi. Ko Te Kopa te ingoa o tēnei mahere, kua, kua rangona kētia pea e ētahi o koutou. Engari, ko te tino whakaaro o ēnei, o tēnei, ā, he aha tā koutou kupu mō te, he ariā, he kaupapa whakaaro rānei? Ariā? Ariā, ake. Ko te tino kaupapa o tēnei ariā, ko te whakanoho i a koe, i tō whānau, i tō iwi, i te motu rānei, ki runga i tētahi o ēnei wāhi. Ko te kore te wāhi kāre e kōrerotia ana te reo Māori. Kāre koe i te mōhio ki te reo, ā, ka mutu mōhio koe ki te reo, engari ka pau te rangi katoa e kōrero Pākehā ana. ko te kore tērā. Engari hari i te mea ko tō, ko tō matenga tērā, te kore. He pitomata kei roto, pērā i ngā kōrero ā, mō te tīmatanga o, o tō tātou ao. He pitomata kei roto. Ā, ki te whāngaihia, ki te poipoia tērā pitomata, ka tae ki te pō. Ko te pō, hari i te mea kei te kōrero Māori i te ao i te pō, engari, ko tupu pea te hihia, kei reira te hihia, Kua tupu te aroha ki tō tātou reo, kua tīmata ki te ako. Kia tae rā anō ki te awatea, koirā te wāhi kua māori anō te reo i waenganui i tō whānau, i tō hapū, i tō iwi, te motu, i roto i a koe. Ka mutu, ko te whāinga kia heke pēnei, e kīia ana a e Poia rāua ko Rawinia he neke whakate mauī, ā, whakate katau tēnei. Ka mutu, Ko tō hoki ki te reo Pākehā, ko tō hoki mai te awatea ki te pō, ki te kore, he neke whakate mawī tēnā. Nō reira, ko tā tātou tino whai, ā, kia neke whakate katau. Ka tukuna pea ēnei ki a koutou. Ok. He kaiako reo ahau no reira he pai kia waiho ma ma te hunga whakarongo e mahi. Uh, kei mua i etahi o koutou etahi korero, uh, he kotahi miniti ki a koutou ki te wānanga me te whakatau mēnā rānei he neke whakateka tau ērā kōrero, he neke whakatemawī rānei. Ka pai? Mēnā he kōrero, tautoko i te kōrerotia o te reo Māori, tautoko rānei i te kōrerotia o te reo Pākehā. Ka pai e hoa mā. Me tīmata ki te hunga aro whānui. Kei whea te pepa aro whānui? He aro whānui kei runga. A, ara, ka pai. Nō reira e hoa mā, ko te aro whānui, Mehemea e kōrero ana tātou mō te arowhānui e mea ana tātou i te wā kei te kōwhiri koe i tō reo, te reo Māori, te reo Pākehā, kei te aro koe ki te hunga whānui, kei muri. Whakaarohia pea te tāone. Kei te tāone koe, ko kōrua, ko tō hoa, kōrero Māori kōrua, engari kei te kōrero Pākehā, kei whakawāngia, kei kohetengia tō kōrero Māori, koirā te arowhānui. Nō reira, anei taku kaikōrero Anei te hunga, ā, e pēhia ana i a ia kia kōrero i tētahi reo. Nō reira, ā, kei te, kei te hunga arowhānui, tēnā, kia pānuitia ngā kōrero he whetū kei te taha. Kei te eke ana te kōrero, ka tirohia mai e ngā tāngata nā te mea he tirima ko te whānau, engari kei te korero tonu mātou i te reo. Ka pai. Me te mea tuatoru, he whetū kei te taha.
Ka pai. Ki o koutou whakaaro he neke whakate mawī ērā kōrero, he neke whakate katau, he aha?
Ka whai.
Ngā mea e rua?
Ooh, ok, ka whai. Nō reira, e mea ana te hunga nei, ā, ngā kōrero nei, ka tae ki te wāhi tūmatanui, pērā i te tāone, ko ngā kōrero e mea ana, he aha anō te kōrero tuatahi? Ka tirohia e ngā tāngata nā te mea he Pākehā te kiri engari kei te kōrero i te reo. Ka tirohia engari ehara pea te mea he titiro pai, he titiro korotaha mō te kōrero Māori i te tāone. Ko tētahi atu kōrero e mea ana, we like it, we like it, they come and talk to us, you know, he pai ki a rātou. Nō reira, kotahi te āhuatanga, kotahi anake te āhuatanga ko te haramai a te hunga kōrero Pākehā ki te kōrero mō tō kōrero Māori. Engari he neke whakatekatau tētahi o ērā kōrero, he neke whakatemawī tētahi. Kotahi te āhuatanga, e rua anō ngā, ngā āhuatanga ka puta. Ka reo e pai ki tērā momo mahi. Haramai e te tangata ki te, oh, so beautiful, āhua zoo animal nei te āhua, kāre tino pai ki au. Engari koirā te aro whānui, Ooh, me, geez, me tere. Okay. Kei whea taku uh, aro whakamua? Ka pai. Ko te aro whakamua, kei te hāngai tō kōwhiri i tō reo ki te hunga e kōrero ana koe. E rua ngā wā kua, hoa, kua tukuna tēnei kōrero, tēnei kauhau i tēnei wiki. Te mea tuatahi i tukuna ki te reo Pākehā, nā te mea i, i titiro au ki te āhua o, o te hunga whakarongo me taku whakatanga, ā, ah, me kōrero Pākehā. Ināianei kua mōhio ka taea tēnei kauhau katoa i te reo Māori, nō reira kua tukuna. I whakatauria i runga i taku hāngai ki te hunga whakarongo. Nō reira, he aha ngā kōrero, he whetū kei te taha? Te tuarua me te tuatoru. Mārama tēnā. Āe, ka pai mārama tēnā nei rā. Hea te mea tuatoru?
Ka pai, tēnā koe. He aha koe i whakamāori ai i tērā kōrero?
Aro whakamua tēnā.
Ne? Aro whakamua, ahakoa he kōrero Pākehā kei runga i te pepa. Kia ora. Nō reira, ko taua kōrero...
E whakamātau tau tēnā? Ehe, ehe.
Nō reira, ko taua kōrero rā, te mea tuarua, ā, i titi ki taku ngākau. Titi rawa nei. Te kōrero tuarua e mea ana, kāre au e kōrero Māori i te kāinga, nā te mea kua matatau ake taku tamaiti i ahau. Ahakoa he kōrero Māori te tokorua, kua rere te reo Pākehā. He aro whakamua tērā. Te mea whakamutunga ko te aro whakaroto. Ahakoa kei, ko wai kei waho, ā, kei waho i te hapori, ahakoa, ā, ko wai, ā, e whakarongo ana ki ō kōrero, kua mau tonu koe ki tō ake hiahia. Ā, nō reira, kei hea taku aro whakaroto, te mea whakamutunga? Ka pai. Tēnā, pānuitia mai ngā kōrero he whetū kei te taha.
everybody has, been doing during their day. Ka pai, tēnā koe. Nō reira, he aro whakaroto tēnei, ka pau te rangi katoa pea e kōrero Māori ana, ka hoki koe ki te kāinga kua ngenge, kua hiahia kōrero Pākehā. Nā te māmā o tērā āhuatanga te kōrero. He āhuatanga uaua tērā, e hoa mā, engari he tūturu. Te mea tuarua e kōrero ana mō te hiahia ki te whakatā. kua pau te hau, kua hihia kōrero Pākehā. Kāre au e mea ana kei te hē, kei te tika rānei ēnei āhuatanga, engari i ahu mai tēnei kōrero i te hunga e haere ana ki te Ātaarangi me te kōhanga reo. Nō reira, he āhuatanga nui ki te hunga e mātau ana ki te reo. Nō reira, ko te aro whakaroto tērā e hoa mā, he, he, he āhuatanga ka pā ki tō ngākau, ā, ka, ti, ā, ka kōwhiri koe i tō reo i runga i tō ake hiahia. Nō reira, ehara i te mea ko te whānuitanga tērā o taku, o taku tohu kairangi, he, he wāhanga noa iho, engari i hiahia au ki te whakaatu i tētahi mea anei, pai ki ahau. Nō reira, he aha ngā mahi kei mua? Tuatahi ko te whakaoti i taku tuhinga, he iwa tōna iwa marama, kei te toi, Ā, nō reira me tere taku tū. Ā, ko te mea tuarua kei te tino hiahia kia whakapukapukahia ā, tēnei momo āhuatanga ka tukuna ai ki ngā whānau ā, mā Taura Whiri? Nā, ā, mā tētahi huarahi ā, hei, hei, e mōhiotia ai ki ērā, ēnei momo āhuatanga, hei āwhina i ā rātou ki te kōrero Māori ā, i roto i te kāinga i ngā, i ngā wā i ngā wāhi katoa. Ā, koirā noa e hoa mā, ā, ngā mihi nui ki a koutou.